Selamat malam bala peninga semua. Nyadi diatu kitai betemu baru ba renggat semengat ke dua puluh lapan. Au bala peninga semua. Nyadi meri terima kasih ngagai kita sigi ti semampai nganti jampu tampung renggat semengat ke berapa berapa. Ibuh kitai muai masa agi kitai lalu nampung semengat renggat ke dua puluh lapan tu pia munyi tampung tu. Ari Sara nguji ngelari ke ari menua sida bunsu kuai nya ke alai rembus pengudah ke nyingkau mungai sebayan ti bechurak chelum. Lebuh iya ngelari kediri maya nya, ati iya seruran enda nyamai asai ke bisi orang benung ngemata ke bejalai iya. Makin laju pejalai iya asai ke makin semak orang nya ari iya. Sapa nuan? Uji ngayan kediri nuan ba mua aku. Ari tarik ku ngasai ke nuan nitih aku enda ngetu. Seraya jari sara ngamang ke kayu ke bisi pegai ba jari iya. Tang orang nya mengkang bedau ngayan kediri di mua. Ngujung sara berasai enda takut enda milih jalai ngelari kediri ba menua ti empai kala Tujang lama tu. Sara nuduk kediri ba ni kayu lalu nyabak. Berasai enggau ati le enggau kapai indai iya dedin. Dedui mia nyabe seraya mata iya gegining menening utai ngelingi iya kelebih agi lebuh iya tebeda ke madang bungai ti sepiak nyin penuh enggau bungai ke pechurak chelum ti kala dijingkau iya sebedau tau ke mai iya rembus ke iya. Puas iya berati nama kebuah mesti nempuh penguji ke chukup berat baka nya. Lapa enda orang bukai. Benung iya angkat ari endur nya, dia iya ngasaika jari iya terit orang. Lebuh iya malik ke tisi, dia iya tepedaka busu kuih nya ke nyaga sereta segulai enggau ngelama tu. Nuan nemu empai ambis jaku sara. Busu kuih nya pan nyaut jaku iya tadi. Au, aku nemu bebalai. Nyadi nama utai ke bisi mansa runding aku? Seraya jari busu kuih nya tadi ngenggam rak jari sara. Berasai pedis jari sara udah bekau ke digenggam busu kuih nya tadi. Busu kuih nya berening mua sara enggau penuh reti ke pedis dirintai ngena leka jaku. Umbas iya ga penyigat busu kuih nya tubuh ga besai tinggi. Berumban Sara malik bukai laban malu pening bunsu ukui nya tadi. Belubih Sara narit ari jari iya alu angkat ari endur nya sereta bejaku, Anjung ku pulai enti nuan kasihka aku. Sara ngatuh singkang iya sereta ngendas ai mata iya. Bunsu ukui enda munyi mengkang merening Sara ke udah mupuk pejalai ninggalka dia. Dalam ati iya, iya ka sara nya meruan begulai enggau iya dia lebih agi ari nya laban bisi nyimpan ati ngagai sara. Asai enda ulih iya jauh ari sara laban udah teleba begulai enggau sara selama sebedau nya. Iya pan alu angkat jalai entudi sara ke benung nyabek sesiku. Ukai aku enggai ngayuh nuan, Pulai. Tang enda ulih laban mayuh penanggul nuju pejalaika pulai ngagai menua nuan. Nuan rembus kitu pan ketegal bungai sebayan nyin, ko Gunsu Ukui nya bejako enggau Sara seraya jari iya nunjuk ngagai madang bungai seberai nyin. Aku pu pen enda nemu baka ni chara ka mai nuan Pulai. Aku pan enda entu ka meda nuan ditu laban entara nuan enggau urang menua tu jauh amai bida. Bedau tentu semua urang di menua tu lantang enggau penatai nuan kitu. Kelebih agi nuan tu uchu urang ke chukup berita di menua tu. Udah tu pejalai pengidup nuan enda baka selama. Enti ngelama tu nuan enda nangi enggau utai ke ngelingi nuan tang diatu di dunya tu semua nya udah enda sebaka. Nuan mesti ingat, nuan mesti nangi enggau genap iti singkang nuan lebuh nuan nuju siti-siti endu, ko Busu Kui bejako enggau Sara. Sara ngetu nyingkang lebuh iya ninga utai ke sebut Busu Kui nya tadi. Sara merening mua Busu Kui nya lalu bejako, Aku enda ngira semua nya. Kedeka aku diatu aku mesti pulai. Enda beteh udu aku ditu, anjung meh aku pulai. Buzu Kuai mansang ngagai Sara lalu merap Sara ke benung nyabak nya. Tadi, seraya jari iya murus belakang Sara, umbas udah umbas udah umbas nyabak. Aku ka mai nuan ngagai siti endur alai orang enda temu ke endur nuan udah tu. Enti pulai ke rumah aku kin enda ulih agi laban din bisi sekeda orang mantah penatai nuan kitu. Nya bala peninga kira ke nengka tu baru ke aku ngeleka ke renggat ke dua puluh lapan tau ngerap kitai begulai baru ba renggat ke dua puluh semilan. Jadi meri terima kasih ngagai kita sigi ti semampai mending ka cerita ari Kasen Sekua Horor. Jadi kita ke empai subscribe kita ingat nekan lucheng subscribe. Jadi kita ke empai subscribe kita mesti ingat kita mesti klik subscribe. Reti subscribe nya kita nyukung channel tu lalu idup ke luching kita all ngambi kita nemu nama video ti baru deka datai ba channel kasen squad horror. Jadi mupuk dulu aku meri semangat malam semua.